Dim lot o pwysau ar- arno- arnon ni ar hyn o bryd ond yy mae'n bwysig iawn bod ni'n gorffau- gorffen un o'r tîmoedd yy yn y wyth ucha' yn y cynghrair ga- er bod ni'n gallu cystadlu am y tlysau yn yr ail hanner y tymor. Nhw'r tîm sydd yn dangos y ffordd i dweud dweud y gwir ma' nhw'n chwarae'n dda iawn ma' nhw'n cyson iawn a dyna pam ma' nhw sydd ar y brig ond pob tîm arall sydd ar ôl t'mo' yn agos iawn a os gallu ennill heddi bydd y tabl yn ed- edrych yn gwbwl gwahanol.
Mae'n addyrniad i'r chwith. I Joseph, Joseph, i Jenkins, mae'n aled i Cymidus yn dod o draws. Yr ail reng yn ei dy wych. Mae'n y gyfla yn fan hyn. Jenkins unwaith eto i gario y prop pen agorad. Rhyw 7 metr yn bryn ma a brafon fan hyn. Jeffries yn prop pen tyn tro ma. Rhyw fetr ar y gosach. Aberafon yn adeiladu yn bwyllog. Y bel dod yn ôl. Gath ei tharo ymlaen. Na ddo, meddwl dyfarnwr. Davies. I fynd ymlaen. Ochr dwyll Llion James. James! James yn sgorio! O rhywun yn meddwl dyna lle i gael yr ochr tywyll. Ond y canolwr cry yn camu allan o'r dacl ac yn sgorio cais cynta'r prynhawn. Wyth pwynt ydy'r gwahaniaeth. Y tîm cartra yn treulio hynny i'w cyflola yn y hanner cyntaf bosib. I daro nôl, Dafydd Lockyer wedi bylchu Chris Nicomedes, cyn gapten Pontypridd yn sgorio ac am amser i sgorio hefyd. Y sgrym dan bwysa'. Dafydd Locker ar yr ongl perffaith y bylchu. A rhywsut o'r sgrym, Chris De Cymidis i codi mewn pryd i sgorio. A fydda gêm gyffroes yn adeiladu fan hyn yn Nheol Sardis. Godfrey. Dangos i gryfder. Cael ei dynnu lawr wrthi Gris. Ar ben ei hun. Wedi cholli hi, y frwydr ar y lawr a Bravo yn ennill hi. Dynion i'r dde, ond wedi cholli ymlaen. Belcher, cangymeriadau di-ri. Josh Novell yn manteisio. Pont y Pridd i'r chwith. Sweeney trwy'r cefn i'r cefn o'r Gary Williams. Ydy, mae o'n i sgorio. Ac edrychwch, Cerys, dwi i ni'n dangos i brofiad, y pass tu ôl i gefn i Dafydd Lockyer ac wedyn allan i Gary Williams i sgorio. Sam Williams yn hawlio a Pritchard yn ei chodi hi. I'r awyr ond chwarae rhydd, medd y dyfarnwr. Williams i fewn i'r dyn. Mae le i'r dde Cameron Lewis ar asgell dde'n Llondani. Talp o dir wedi ennill y fanna gan bont y pridd. A mae'r afon dan bwysa. I fewn i'r dwy erigian. Blacker i chwith, Godfrey, Belcher, Shelad. Y blaenwyr i Gary Williams, y sgoriwr. Godfrey chwarae fel maswr ar hyn o bryd. A Brafon yn apelio am y penderfyniad fynd i ffordd nhw, Liam Belcher, y bachwr. Mae yna ddyniad Dylan Lewis. O, cael ei daclo o galad, yr isal. Chwarae'r rheol fantais yna le i'r dde. A mae Gais Pontypridd wedi sgorio am yr ail dro yn yr ail hanner yma. A Rhys Shelard, y blaen esgellwr, sydd wedi'w hawlio hi.
Dau tîm cryf mas yna, ond siŵr fod y gwahaniaeth mwyaf i ni heddiw oedd y scrum. Daeth Dylan Lewis mewn heddi a just wneud job yn dda, dda iawn i ni fyna. Uh, ni wedi colli hwnna tymor yma. A wnaethon ni just cyfle i dangos beth gallwn ni'n wneud pryd, pryd mae sgrym ni'n digon cadarn.